Sagdyn Assalamualeýkum. Waleýkim salam. Gowmy Aşyr? Sag bol. Ilki bilen wagt tapyp bizi kabul edeniňiz üçin köp sag boluň. Adamlaryň köpüsine sizi tanaýandyr. Ýöne şonda-da özüňiz hakda gysgaça gepleşigimiziň başynda bir tanyşdyraýsaňyz. E, Aşyr men şu mahal alyp barýan işime şu özüňi bilmek, özgeleri tanamak sungaty diýip bir sungat diýip millileşdirdik. Bu halkara dilinde, ennegram diýip metod esasynda ýokary mekdebiň talyplaryna, ýaş çatynjalary, ýaş ene-atalary, ýaş mugallymlary we telekeçilere jemgyýetde aragatnaşyk edebi, telekeçi ugrunda iş edebi boýunça sowatlyk äheňli maslahatlar berýär. Hemem her hepdäniň ýekşenbe günleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň tabşyrygy esasynda hem şol olaryň ulag akytlar zalynda hemem bütin ýokary mekdeplerde, orta mekdeplerde, hususy kärhanalarda bu sungaty tanatmaga dowam edýäris. Şu mahalky edýän işimiz şeýle. Aha. Indi Dana biziň bilşimiz boýunça esas esasy ugruňa geçsek, biziň bilşimiz boýunça siz bu sungata telekeçilikden gelipsiňiz. Durmuş durmuşyňyzda beýle ädimi ätmäňize näme sebäp boldy? Indi jigim ilki bilen-ä şeýle bir zat bar. Mysal üçin bu Bu sungata nädip geldiň diýen ýagdaýynda şeýle bir zat bar. Meni elimi dagyma bir zat birahat edýärdi. O zatlaryňam biri ynsan diýen faktor birahat edýärdi. Men aslynda ykdysadyýet okadym. Ykdysadyýet okanlar okamyzda bize şuny diýýärlerdi, Ykdysadyýetde esas ekonomikada dört sany faktor bar diýýärdi. Şularyň biri ynsan, biri sermaýa, birem tehnologiýa, birem rant diýip, ýagny ýer diýip aýdardylar bize mugallymlar düşündirende. Indi meni esasy gyzyklandyrýan zat şu tehnologiýa össe, Her bir zat çözüljegine ynanýardym, ýöne beýle däl eken. Aslynda, iň esasy birinji çözmeli zat ynsan diýen faktor eken. Ýagny men durmuşymda kyrk ýaşyma çenli işlän ýerimde men aslynda ynsanlar bilen köp işleşenligim üçin meni iň esasy ýadadýan zat iş däldi, ýagny ynsan ýadadýardy. Şonuň üçin hem, belki-de, bu sungat nädip öňümi düşen özümem bilemok, ýöne bir gözlegiň içindedim. Ýagny gözlegim diýýäni bolýar-a, mysal üçin, men hakyky manyda biraz gözleýärdim, ýöne näme gözleýänimi özümem bilemokdy. Iki müň on dokuzynjy ýylda şu sungat öňüme çykdy, belki, gyzyklandym, soňra taşladym. Ýöne ýene-de şo sungatyň has içgin öwrenmegime bir sebäp boldy, ýöne nämedigini bilemok menem muň. Ýöne şu sungat öňüme düşdi, şondan soňra-da muny has içgin öwrenmäge başlan halatymda şuň şuny parh etdim, bu sungat ähmiýetli bir sungat. We dogrudan hem özümiň durmuşymda ýalňyş alnygymy, ýagny mysal üçin ýalňyş hünär saýlanlygymy parh etdim, çagalarym bilen ýalňyş çemeleşýänligi parh etdim. Muny beýleki mysal üçin biziň diýýärler a mysal üçin biziň liderimiz näme diýýär, me Milli Gahryman Arkadagymyz diýýär a döwletiň berkemegi üçin diýýär, her bir raýat diýýär, öz-özüne näme edip bilerin diýen sowaly bermelidir diýen pähim-paýhasdan ugur alýan özbaşdak bir telekeçi men aslynda. Ýöne ylym bilen meşgullanma başlanymdan bäri Men özümi has oňat duýýan. Ýagny dogrymy aýtsam şu mahal telekeçilik ulgamynda işlärsiňmi ýa-da şu pudakdamy diýseň şu pudakda men has özümi bagtyýar duýýan. Indi başgaça aýdamyzda Maslowyň piramidasine gabat gelýäris-de siziň şuny näme? Indi bu indi serediň bu Abraham Maslowyň bu piramidasy ülkelere görä, ýagny jemgyýete görä üýtgäp biler. Indi mysal üçin käbirleri diýendir, mysal üçin, ilki bilen ynsan diýýär doýmaly, ýa soňra geýinmeli, ýa soňra ynsan diýýär ygtybarlyga zerurlyk duýar, ondan soňra söýgä diýýär, ondan soňra ylyma diýýär, ondan soňra ynsan özüni kämilleşdirer diýýär Abraham Maslow. Ýöne köp bir mysal üçin käbir jemgyýetlere görä bu däldir. Indi mysal üçin umuman şu bar, ýagny her kimiň özüni hakykatlaşdyrmagy bir-birinden tapawutly. Ine, mysal üçin, käbirleri bardyr, ylym öwrenerler, bagtyýar bolarlar. Emma, mysal üçin, men, mysal üçin, ylym öwrenmek bilen bagtyýar bolamok. Ylym öwretmek bilen bagtyýar bolup başlandygymy duýdum men. Emma, mysal üçin, käbir şahsyýetlere görä-de, ylym öwrenenden soň ynsan bagtyýardyr. Men ylym öwrenip, käbirleri bar, ylym öwrenýärler, bagtyýar bolýarlar. Käbirleri ylym öwrenip, öwrenen ylymlaryny amalyýete geçirýärler, bagtyýar bolýarlar. Ýene birem bar, ylym öwrenýärler, Amalýete geçirýärler, ýöne özgeleri-de öwredýärler, olaram başga bagtyýar bolýarlar. Dogry diýip bilersiňiz, ýagny özüni hakykatlaşdyrdyňmy diýseňiz, hawa. Maňa mysal üçin şu mahal bu ylym bilen men meşgullanyp görenime, nesip bolsa, indi birinji iýunda bäş ýyl bolýar. Hawa, bäş ýyl, aslynda indi alty ýyl, ýöne men öwretmä başlanyma bäş ýyl bolýar. E, men özümi bäş ýaşynda, alty ýaşyndaky biri diýip kabul edip bilerin. Ýagny şu mahal men dogry ýoldadygyma ynanýan. Sebäbi men, mysal üçin, näçe sapak düşündiremde-de, meni ýadamok. Diýmek, bu näme diýmek? Men dogrudanam soňra görsem, men mizajyma gabat gelýän bir iş edýän ekenim şu wagtlar. Özümi bagtyýar duýýan şu mahal. Şeýle derejede täsir etdi size? Hawa, gaty göni täsir etdi maňa. Indi bu sungaty jemgyýet nähili garşylady? Her näme diýende-de täze zady ornaşdyrmak aňsat däl-ä? Hawa. Indi biziň şeýle bir zat bar. Biziň maksadymyz bir zady ornaşdyrmak däl-de, biziň maksadymyz goşant goşmak. Ýagny ornaşarmy, ornaşmazmy ony bilemok. Ýöne şeýle bir zadyň göz ýetirdim men. Ýagny biziň şu mahal jemgyýetimiz, ýagny meň pikirimçe dogrudan olaram bir zat gözleýärler. Her kimem bir zat gözleýärler. Ýöne şu bar, gulaň bilen eşden zadyňy gözüň bilen görýän bolsaň hakykatdyr. Ýa biziňem ýagny jemgyýetimizde şuny bilýän men, hakykada aşyk şular. Ýagny dogrudanam mysal üçin şu sungaty düşündirmäge başlamyzdan soňra ýagny tankytlaýanlar bolup biler, ýöne umuman Tankyt, men döw mysal üçin men goşa durnak üçin aýdaýyn. Döwýänkänim, öwýänim diýseňiz, dogrudan öwýän köp. Ýa onuň üçin hem meniň pikirimçe, ýagny şu bar, garşylaýan zadyny öň ýaşap gören, ýöne näme ýaşap görenligini bildi. Mysal üçin biz näme diýýäs? Çagalarymyzyň, doganlarymyzyň biri-birinden tapawutlygyny biz bilýäsmi? Bilýäs biz aslynda. Ýöne näme üçindigini bilemzokdyk. Indi halkymyz şuň näme üçindigini bilip başlady weli, çagalaryna, mähribanlaryna, daş-töweregine garaýyşlary üýtgäp başlady. Ýagny şoň, şony bilýär. Ýagny şo Ýagny şo taryplary men diňleýjilerimizden dogrudanam biz hem birem şu bar Aşyr inim men bu sungatdan bir ýagny maksadym niýetimde bir maddy mümkinçilik edinmek bolmaýanlygym üçin men şuny aýdyp bilerin bu sungaty men içgin öwrenip Äne, äkidýär. Yhlas bilen düşündirýänligimi saňa kepil geçip bilerin. Galanyny bilmeýän. Men netijä goşulamok. Ýöne şu mahalky baryp barşyndan nähili diýseň, gaty oňat ýaly. Mysal üçin, muny ýaş talyplaram gyzyklanýarlar, mugallymlaram gyzyklanýarlar. Umuman, bir. Bar, sizi kanagatlandyrýar şeýlemi? Meni kanagatlandyrýan diýýäni şu zat bar. Men Şu sapagy düşündirende men özümi ýa kanagatlandyrýan. Hä, olardan gelýän gaýtawul diňe meň motiwasiýamy artdyryp biler. Emma şu bolup bilmeýär. Olar meň öwüme, mysal üçin, şuny diýip bilmezler, mysal üçin, näçe meni tankytlasa-da, men dogry, dogry bolan, hakyky zady düşündirmekden lezzet alýan. Dogry dälmi? Indi biri maňa ýalňyş diýse, men onda men näme edip bilerin? Pikirlenip bilerin. Ýalňyş diýmek üçin Menem ilajymdan ýola çyksaň, men ýalňyş zady, ýa-da men şeýle bir zat bar, men mysal üçin telekeçilik edemde-de, öz iýmejek zadymy, öz geýmejek zadymy halk köpçüligine getirmegi tarapdar däl men. Men şonuň üçin hem netijä goşulamzok, ýöne gowy umuman seredeňizde, ýagny uniwersitetlerde, ýokary mekdeplerde, orta mekdepde, hususy kärhanalarda umuman alanda, dogrudygyny kabul edýärler ýagny gowy diýýärler. Ýa şu wagt özüňiz bilmeýäňiz siz nähili teswirlenme belki meň ýüzüme gowy diýýändirler. Ýöne kän döwýän kän ýok. Öwýärler. Menem buda gowy zat ýagny bu näme diýmek? Diýmek biziň halkymyz biziň jemgyýetimiz ylyma aşyk, ylyma düşünýän millet ýagny men şony şony aýdyp bilerin. Men mysal üçin bu ylyma nädip başladyňam diýip bilersiň. Şeýle bir zadam bar. Men ilkinji bilen şu Talyplardan kädä umytsyzdym, ýöne men talyplar bilen içgin gatnaşyp başlamdan soňra bu talyplarymyzyň boş däldigini, üýtgeşik potensiallaryň bardygyny hem ylym bilen öwrendim hemem amalyýetde-de görýän. Men size şuny aýdaýyn, şu mahal men ýokary mekdebiň talyplaryna şeýle Watanymyza, milletimize dereje getirjek şahsyýetleriň bardygyna ynanýan men. Ýöne şu çagalarymyz nädip potensiallaryny orta çykarmaly? Ine esas mesele şol ýaly. Indi Adanap. Enegramyň bir tarabam dile dile daýanýada. Şola görä. Indi ýöne muň içinde söz düzümleri, täze sözler, adalgalar bar. Indi şolary halk ýadyrgandymy? Hawa. Indi serediň neme Asyr indi meň birinji maksadym şu bar. Ýagny şeýle bir zat bar. Indi bu ylym aslynda gadymy bir ylym. Gadymy ylym diýmek näme diýmek? Bize bu ylym aslynda biziň ata-babalarymyzdan biri miras galan bir zat. Sufizme daýanýar şol ýa? Sufizm diýmäýli muňa. Biz mysal üçin tip ýedi, tip sekiz, mysal üçin şu bar, mysal üçin, köp bil, az sözle diýýär. Bir ata sözümiz. Aslynda bu näme diýmek? Bu tip bäş ata-babalarymyň aýtjak zady. Şuny aýtjak bolýan. Gadym bir ylym bu. Gadym ylymy dowam etdirmek üçin, birinji men size şuny aýdaýyn, mysal üçin, şägirt halypadan ozdurmasa kär ýiter diýýär. Eger, mysal üçin, biz ülkämizde käriň, ýagny bilimiň ýitmemezligi üçin biziň ata-babalarymyz gaty ylymly, bilimli psihologlar eken. Men, mysal üçin, ata sözlerinden, ýazýan eserlerinden yzarlasaňyz köp zatlar aýdylýar. Indi biz şuny dowam etdirmek üçin bil, ilki bilen biz şu gadymy ylymy kabul edemizde, şoň özi bilen kabul etmeli. Özüň içinde-de sözler ýatyr. Men iň esasy mesele men mümkin mertebe üns berýän bolsaňyz, men enneagram metody diýip tanadýan näderin? Özüňi bilmek we özgeleri tanamak sungaty diýýändir. Ýagny köp mümkin mertebe ego diýýän näderin, menlik diýýändirin. Näme etjek bolýan bärde? Biziň öz dilimiziň baýdygyny, ýagny Türkmene türkmen dili bilen düşündirmäni saýlap alýan bir metodika saýlap alýan men. Ýani men getirip, ýani başga dillerde-de türkmenlere sapak düşündirip bilerdim. Ýok. Men şuň tarapdary. Şoň üçin hem bu kitabyň üstünde-de köp durýar. Mysal üçin, adalgalaň üstünde köp durýar. Näme üçin adalgalaň üstünde köp durýar? Sözüň manysyna düşünmeseňiz, özüň manysyna düşünmezsiň. Özüň manysyna düşünmeseň, şol zadyň özüne düşünmeýäňiz. Diýmek, ynsanyň özüne düşünmek üçin sözüň manysyna düşünmeli. Sözüň manysyna düşünmek üçin hem Men şu mahal, mysal üçin, köp sözleri getirip orta goýan halatymyzda, köp kişi muny ýadyrgaýar. Bu türkmen sözi däl diýýär. Meselem, mizaç sözi. Ine, mizaç diýen söz, aslynda me bilen başlaýan sözleriň aglabasy men bilýänim arap, arabi sözlerdir. Ýöne şu mahal men näme üçin mizaç diýen sözi belki eşitmedigiň üçin sen kabul etmän bilersiň. Ýöne Men şuňa ynanýan, ýene bäş-alty ýyl soňra Mizaç diýen sözi biziň psihologiýa edebiýatymyza, türkmen edebiýatyna hökman suratda girjekdir. Näme üçin diýseňiz, sebäbi, ýagny her söz özüni çekýändir. Ýagny bu gün mysal üçin me bilen başlaýan arabi sözler, biz müň sany arabi söz bar diýip kabul edeliň. Bu gün müň birinjinem biz şuny teklip edýäs. Ýagny öň arap sözi ullanylmaýan bolsa, onda menem Mizaç diýen sözi ullanjak däldim. Mysal üçin özen diýen sözi ulanyp bilerdik o taýda. Ýöne bärde başga bir zat manysy bolanlygy üçin, kesgitlemesi bolanlygy üçin, men häzirem özen diýen sözi ullanmak isleýän. Ýöne mizaç diýen sözi ullanmagyň tarapdary bolupdyryn şu wagta. Näme üçindigini çuň manysyna düşünýänligim üçin mizaç diýen sözüň tarapdary. Ýöne ýadyrgaýarlar. Ýadyrgaýanyň zyýany ýokdur. Mysal üçin, şeýle bir zat bar. Mysal üçin, şu telefon enjamyndan biz ilki bilen ýadyrgamadykmy? Ýadyrgadyk. Ähli zady ýadyrgadyk biz ilki. Ynsan ogly ilki görmedik zadyny ýadyrgaýandyr. Ondan soňra-da näme boly, öwrenişýändirler. Şonuň üçin hem meň pikirimçe, meň maksadym şu bar, hakykatdanam şu öwginem aldym ýöne, ýagny käbir diňleýjilerden. Dogrudan hem biz türkmen dilimizi öwretdiňiz diýýär. Aslynda biz sizden türkmen dilini öwrendik diýýär. Bu psihologiýadan hem has beter. Mysal üçin, sen diýýär, mähirli söz bilen rehimli sözüň ara tapawudyny açyp berdik. Biz muny sinonim hökmünde ulanýardyk diýýär. Ýagny, mysal üçin, käbir sözleri Ýagny, mysal üçin, men bilesigeliji, işte, şübheli, işte, analitik diýen sözlerem, mysal üçin, ýa-da seretmek, syllamak ýa-da ser salmak, bular bir-birinden tapawutly many. Sylag diýen sözi, hormat diýen sözler, bular bir-birinden tapawutly. Meň maksadym türkmen dilini baýlaşdyrmak däl, türkmen dili baý dil. Ýöne şo dili täzeden Sahypalary açmak. Sahypalary açyp, birem manysyny düşündirseň, halk muny ullanýar. Şoň üçin hem men şuny aýdaýyn, manysyna düşünmeýän, maňzyma batmaýan sözi mümkin mertebe ullanmajak bolaýyn. Islese kitaplarymyzda, islese çykyşlarymyzda. Ilki, mysal üçin, biz öz egindeşlerimiz bilen şu sözi çekeleşýäs. Mysal üçin, şu sözi ullansak nähili bolar? Näme, nähili manysy bar? Ony soň görýäs. Mysal üçin, türki dillerde nähili manysy bar, türkmen dilinde nähili manysy bar, araby, farsy sözlerde näme manysy bar bolsa, şoňa görä jemläp, harmanlap, bolýa, onda bizem şu sözi diýýäs, şu sözi ullanaýlyň diýip geçýäs. Ýagny sözlükden alyp biz söz alamzok. Şu sözlükden alan sözlerimizi Türkmen dili nirde ullanylypdyr? Birä şoň üstünde durýas. Görä nirde ullanypdyr, näme diýjek bolýarlar. Onsoň bizem şo nidaşlaryň aýratynlyklaryny bilýänlik üçin, hä, şu aýdylýan söz tipikä gabat gelýä, şu aýdylýan söz tipiçe gabat gelýä diýip, goýup otyrys, ýöne ýadyrgaýarlar. Şu wagt köp ýerde-de munyň diýä türk sözi diýýänem bar, türki diýen sözem bar. E, biz muňa büdürämizok aşyr. Sebäbi muňa büdüresek, Ýani ynsan näme edýär? Ynsan eşitmedik zadynyň, bilmedik zadynyň birazjyk goşa durandan soň duşmany bolýar. Birem çaltyrak neme etjek bolýar. Nirden mysal üçin bu söz türkmençe doly bilýäňmi? Mysal üçin geçen biri ýazýar biziň sosial mediamyzda. Önjeýli diýen söz türkmençe ýok diýýär. Bir biraz diýýär sözlüklere seretmäni diýýär, gürlemäň diýýär. Onam bizem ýeme aýtdyk. Dogrudanam Bu söz Nüştaýda bar diýip ugratdyk. Ýagny biz otyrda önjeýli sözüniň we netijeli sözüniň kesgitlemesini berip otyrys. Diňleýjimiz näme diýýär? Şu söz ýok diýýär. Indi men nämä gynanýan? Aslynda sözi açýan siz dälläň hem ol açanok ekenda sözi şeýdip. Hawa söz bar aslynda. O önjeýli sözi men oýlap tapamok. Ýagny bar o söz. Ýöne şo söz tanadylmandyr. Ýagny düşünsene mysal üçin käte öýe mysal üçin bir tort bişirmek üçin ýa bir zat bişirmek üçin bir zat alarsyň. Olam ullanmarsyň galar. Soňra, mysal üçin, görersiň, bu-da biziň öýümizde bardymy? Ýagny, şon ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Şonuň üçin hem men size şuny aýdaýyn, ýaşlara şu maslahady köp berýäs, nesihaty. Köplenç diýýäs ki, edebiýatymyzy köp öwrenmeli. Sebäbi meniň pikirimçe şu bar, ýagny biz türkmen dili arkaly köp zat öwrenip bileris, ýöne biz türkmen dilini hem bilemizok. Ýagny birazajyk şu bar, ýagny özümizi bozmajak bolsak, özümizi öwrenjek bolsak, biz söz öwrenmeli bolýarys. Şonuň üçin hem köpdür ýagny sözüň üstüni. Mümkin mertebe Halkara derejesinde ulanylýan söz bolaýmasa, mümkin mertebe ýa başga özge dillerden dil almajak bolup elimde baryny edýän. O-da näme üçin? Hä, bu düşünmesede-de düşündirýän. Şu jigilem şulaň manysy şudur diýen. Mysal üçin, merhemetli diýen sözi diýen, gynanýan hem gynandyrmaýan diýen. Emma rehimli söz gynanýar diýmek. Mähirli diýmek gowy görýär diýip şeýdip düşündirip gezýän. Onsoň maňzyna batýanlar alýandyr, atmaýanlaram, ine, mysal üçin, bagtyýar diýen sözler bar. Maksadymyz açýas biz. Açyk görkezmeli. Meniň tarapdarym şu söz aýtmak däl. Bu türkmen dil sözi dälde şuň manysyny düşündirmek. Belki atalar sözünde bardyr şony ýa-da. Hakykatdanam siziň ýene bir aýratynlygyňyz meselem sinonim diýen sözler barda. Hawa. Meselem gowy, ýagşy, oňat sözler. Ikisinem şolar şeýle görýän men sinonim. Üçüsinem bir manyny aňladýar. Ýöne Şolaň üçüsem bir-biriňi ýem tutup bilenok. Hawa. Meselem aýdaly, siz menden ýagdaýyň nähili diýip sorasaňyz, men gowy diýip jogap bersem, çyndanam şo meň ýagdaýym gowy bolýar. Eger men ýagşy diýip jogap bersem, ýa gowudan derejesi biraz pesiräk bolýar. Dogry, dogry. Oňat diýsem, has pesiräk bolup gidýär. Dogry. Ana şoň üçin ýa-ha sinonim, sinonim diýýäs, aslynda ýöne bir-biriň ýerini tutup bilenok. Hawa. Indi şu taýda serediň, söz bilen özüň arasynda baglanyşyk görýän men. Söz bilen özüň arasynda. Ýagny, Indi şu özüň biz aslynda biz biziň özümiz gaty ajaýyp. Ynsanyň özi şeýle ajaýyp. Ýani hiç bir ynsanyň özi şeýle gowy. Mysal üçin men size şeý diýsem, men Aşyryň özüni gowy görýän diýsem. Dogryda? Men seni gowy görýän diýemok. Aşyryň özüni gowy görýän. Indi mysal üçin men maňa şeý diýsem, mysal üçin, meň adym Dagdan. Men Dagdany gowy görýän diýseň, maňa egoist diýip bilersiňiz. Emma men Dagdanyň özüni gowy görýän diýsem, siz maňa egoist diýip bilmeýäňiz. Men özi gowy, özüni gowy görýän. Aşyryň özüni gowy görýän. Men seni tanamasamam seň özüňi gowy görýän. Näme üçin? Sebäbi ylmynda seň özüňde ajaýyp gadyrlar ýatyr. Şonuň üçin etmeli zadymyz şu bar, şo sözleriň manysyny açmamyzdan halatymyzda, bu aslynda dokuz sany mizaç tipi Aşyr. Bir-birinden aýry mizaç tipleri däl. Älemgoşary göz öňüňe getir. Mysal üçin, biri sary, biri gyzyl, ýöne hemmesi bitişikdir. Şonuň üçin açmak üçin aralarynda ýönekeýje zatlar bar. Mysal üçin, serediň, mähirli, rehimli. Indi bir tip mähirli, ýöne beýleki tipi rehimli. Indi biz şuňa ikisine-de rehimli, mähirli diýsek bolanok. Açmaly bolýarys. Biri eserdeň, biri seresaply. Düşündirip bilýärmi? Mysal üçin, şu taýdaky nemeleri açmak üçin sözi açamyzdan soňra ýaňky älemgoşaryň arasyndaky ara tapawutlar görnüp başlaýar. Ýogsam, älemgoşar ýaly görünýär hemme zat. Reňkler dur, näme reňkler bar? Sary bar, gyzyl bar, näme diýip dur. Ýöne arasyndaky çyzgylary görkezýän şo sözler. Şonuň üçin hem men hem sözleriň üstünde köp durýan. Şonuň üçin mümkin mertebe meň maksadym türkmen dilini öwreniň diýip bu sözleri açamok aşyr. Ynsanyň özüni alyp baryşlaryny analiz etmek üçin sözüň manysyna düşünmeli bolýas. Şony açmasak näme üçin bu hal-hereket sergileýär? Mysal üçin gyzma biri bar, gaharly biri bar. Indi bir adam gyzma, Ýöne ol adam gaharly däl. Indi bir adam taryplanmakdan hoşal bolýar. Ýöne öwülmekden birahat bolýar. Onda diýmek, taryplanmak bilen öwülmek şo bir zat däl bolmaly. Mysal üçin, biri birine hormat goýar, dogry dälmi? Ýöne beýlekä ýöne şoňa sylag goýmaz. Sylag bilen hormat hem biri-birinden tapawutly. Indi men näme etmeli bolýan? Şu meňzeş tapawutlandyrmak üçin men şo sözi açmaly bolýan. Atalar söz diýýärler-ä, dogry dälmi? Indi atalar sözi diýlenindäki many aslynda üns berýän bolsaňyz, söz aýdanok aslynda ata. Dogry dälmi? Bize bir dogrudanam bir miras goýup otyr sözüň üstünde. Dogry dälmi? Ýagşy niýet ýarym döwlet. Ýagşy niýet bir ýazylýar, ýarym döwlet üç sany söz bar bu taýda. Indi ýagşy niýet ýarym döwlet diýlenjek bolanda näme diýjek bolýar bu bärde? Söz aýdýan başga many berjek bolýar. Niýetiňi gözden geçir diýjek bolýar, dogry dälmi? Ýagny sen döwletli bolasyň gelýän bolsa diýýär. Niýetiň ýagşy bolsun ilki diýýär. Hä, indi munam diýenok, bak. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýip nokat goýanok. Indi galany nirde muň? Galan ellisini zähmet çekmeli bolýar. Ýagny seň niýetiň näçe ýagşy bolsa bolubersin, sen ekzamenden geçmeýär. Emma seň niýetiň ýagşy bolsun, galanynam işleseň, geçersiň diýýär. Şonuň üçin sözüň üstünden sözüň manysyny, meselem, ata sözlerini, dogrudan ata sözleriniň manysyny, men dogrymy aýtsam, ýani, açmaly aslynda. Ýöne biz ýüzbe-ýüz geçýäs. Şonuň üçin ýaşlara aýdamyzda şuny aýdýarys, Birä öňýazgymyzdan gaça durguzýan. Her bir ata sözünde many bar. Ata sözleriniň hemmesi dogrudyr. Hemmesi hakykydyr. Ýöne hemmesi hememişe gabat gelýän däldir. Muny kabul ediň. Käbirleri diýýär, men bu atasözi diýýär, ýalňyş kabul edýän diýýär. Näme üçin? Sebäbi şoň mizançyna gabat gelenok. Dogrudan, mysal üçin, diýýär, köp dostuň bolanda, köp puluň bolanda, köp dostuň bolsun diýýär. Mysal üçin, muny tip bäş kabul edenok. Hä, menem tip bäşe şuny diýýän. Sen kabul etmeýänligiň üçin bu ýalňyş däldir. Bu seň mizançyňa gabat gelenok. Ynha, şunda köp bile az sözde diýýär. Mysal üçin, tipkem muny kabul edenok. Mysal üçin, ýedi ölçäp bir biç diýýär. Muny hem tip ýedi kabul edenok. Ýöne dogry şon akyllaň hemmesi. Ýöne her kimiň öz muşdagy bar. Islendik bir täze bir zady adamlaryň arasynda ýaýratmakda mahabata uly orun düşýär. Ýöne muňa muňa garamazdan siziň seminarlaryňyzyň mahabatyna juda az seýrek duş gelýäs. Dogry. Şu näme üçin? E birinjiden-ä şeýle bir zat bar. Muny mahabaty her kim başarmaýar. Gördäňmi? Ýöne birinji maksadymyzam meň bu işi-de mahabatdan has beter Şeýle bir zat bar. Mahabat bir zadyň wertikalnyý gitmegini ýola goýýan bir hani sebäpdir. Wertikalnyý. Indi mysal üçin men näme edýän? Wertikalnyý gitmäýin, gorizontalnyý gideýin, siňdirip gideýin diýýän. Ýagny birden ýa mysal üçin ol neme bar mysal üçin damjalama usuly bar. Damjalama usulyny ullanmagyň tarapdary men. Ýagny men diýýän ki, bäş adam öwrensin, ýöne şo siňňitli öwrensin. Indi mysal üçin köp adama düşündirmek isleýäňmi diýseňiz, Ýagny, islemek bilen hemme zat bolanok. Onuň üçin mümkinçiligiňize görä, dogrudan hem, ýagny, siz bilen ylalaşýan şu wagtda mahabat babatynda biz bu passiw bu babatda. Näme üçin diýseňiz, ökde däl ýagny biz muňa. Ýagny, biz muny başaramzogam dogry. Şeýle bir zat bar, şu wagtky marketologlar, telekeçileriň özüni aýdýan zady, indi seň önümiň hiliniň gowy bolmagy ýa tagamynyň gowy bolmagy esasy zat däl. Edil şoň bilen birlikde-de mahabada üns berip, Adamlara ýaýratmagam seň borjuň bolup durýar diýýärler. Indi meselem siziň bu barada ylalaşýaňyzmy? Men bu bilen ylalaşmaýan. Men mysal üçin şu wagt häzir men mahabatçy bolan bolsam, dogry däl, meň öwgüme-de bir haryt getirseň, şunam maňa reklama edip ber, muny tanadyp ber diýseň, eger men şoň hiline özüm göwnüm ýetmese, men halk köpçüligine şondan näçe pul töleseler-de men çykyp bilmeýän. Sebäbi näme üçin diýseň, men şondan birahat bolýan. Oň üçinem mahabat meselesinde, e, neme diýýärler mysal üçin, Seniň kimdigiňi halk aýdardy ýara. E şoňa goýaýmasak? Ýani biz biz iş edip görkezeýin. Mysal üçin şu mahal şeýle bir zat bar. E, mysal üçin iş etjek diýen diýmek tarapdary däl men. Iş edip ine şuny ýa mysal iş etdim diýmegiň tarapdary. Ondan soňra-da görer-de hökman suratda men şu mahal käbir nemeler sosial mediýada şuny görýän-de. E, hiliň üstünde durman mahabatyň üstünde köp durýarlar. Men hiliň üstünde köp durýan mizaç tipi. Indi mysal üçin şoň üçin hem käbirler diýýär mysal üçin şu harydam getirip sat diýerdiler men telekeçilik döwründe. Men hem şuny diýerdim. Ýani men öz iýmejek zadymy, öz ulanmajak zadymy satyp bilmeýän. Dogrudan hem satmadym. Sebäbi näme üçindir birahat bolýan. Soňra bilsem näme eden kabyn diýsem meň mizajym bilen baglanyşykly eken. Şoň üçin meň mizajyma görä men mahabat etmän ökde bir mizaç tipi däl. Balyň bal bolsa ary Bagdatdan geler diýen. Men ony bilemok. Ony atlaň. Ýöne umumy aýtjak bolýan zadym şu bar. Men mahabata ökde däl ýani. Ökde, ökdä-de ökde diýmeli. Men olara-da zat diýip bilemok. Ýöne şu mahala çenli biz maksadymyz siňdirip çykyp oşrakdan düşündirýäs. Şu mahal mysal üçin şu mahal şu siziň niräň näme üçin kelläňize geldi şuny ýaly interwýu almak, şuny ýaly gürleşik geçmek, söhbetdeşlik etmek nirden geldi bu kelläňize? Menä çagram ýok seniň. Diýmek wagty öz her zadyň öz wagty bardyr. Diýmek şu gün Sen mahabat etjek bolýan bolsaň, belki şuna şundur oň güni. Bilmedim men ony. Kän men-ä şoňa düşünemok. Sen maňa birazjyk neme bilen, bu ylym bilen baglanyşyk sorag berseň has gowy jogap beräýmeseň. Ökde däl ýani muňa. Şoň üçin hem bilmedim, näme diýsemka. Aslynda dagy saňa men neme etmegiň sebäbi, ýa siz ylym hakda aýdýaňyz, barybir seminarda-da aýdýaňyz, şeýlemi? Men ýöne siziň nada aýtmaýan zatlaryňyz hakda soramak üçin asyl maksadym şol ýa ýöne. Ýöne näme soragyň bolsa ber jigim men aýtmaly zat aýdar sen bilip hä. Indi ýene bir sorag. Bul ýöne köp kişiň berýän soragy haýsy tip has gowy. Hä. Indi jigim serediň dokuz sany mizaç tipi bar. Dogrudan şularyň hemmesi gadyrly hemmesi gowy. Haçan gowy? Haçan potensial energiýadan kinetik energiýa öwren halatyň hemmesi gowy muň. Indi mysal üçin şeýle bir zat bar. Tip birler mysal üçin adalatly saýhally. Dogrymy? Şu şular tip biriň gadyrlary şu. Haçan adalatly saýhallygyny orta çykaran ýa-da şu mizaçtipler gadyrly bolýar. Emma şularyň ýaramaz meýilleri gaharjaň tankytçyl. Indi sen özüňe iki sany tip bir bar. Biri gaharjaň tankytçyl, birem adalatly saýhally. Bularyň haýsy üstündir? Adalatly saýhally. Indi diýmek, potensialyny kinetik energiýa öwren. Gadyrlaryny orta çykaran tip bir has üstündir. Mysal üçin, tip bir adalatly, tip bir hem mähirli we tip iki. Indi bularyň ikisem gadyr. Indi bu gadyrlar nähili gadyrlar bilýäňmi? Bir-birinden tapawutly, ýöne deň derejede gadyra eýe bolan gadyrlar, ýagny deň derejede ölçäp bolanok. Ikisiniň hem bahasy bir. O-da adalatlyň ýeri bar, mähirliň ýeri bar. Indi mähirli şuny diýip bilmeýär, men mähirli, senem adalatly, men senden üstün diýip bilmeýär. Edil şony diýip bilmeýşi ýaly, adalatlam sen mähirli, menem adalatly, men üstün diýip bilmeýär. Ýagny aslynda ynsan esasy mesele biz şu potensiallarymyzy orta çykarmaly. Hä, tip bir tankytçy gaharjaň bolsa. Tipik hem öz potensiallaryny orta çykaryp, mähirli ýardamsöýer bolan bolsa, onda tipik diýip biler, men mähirli ýardamsöýer, men senden üstün diýip biler. Ýöne hiç hiç haýsy tip üstün däl biri-birinden. Hemmesi gowy bilen. Tazyly derejesinde hemmesi biri-birinden tapawutly reňklere, tapawutly yslere eýe bolan Güller. Sada sizleriň hemmesi dikelni, gül açmadyk nemeler aslynda. Şonuň üçin meniň pikirimçe hemmesi gowy. Näme üçin onunjy tip ýok? Näme üçin onunjy tip ýok? Aslynda şeýle bir sorag bar. Indi muny diňleýjiler hem soraýar, näme üçin onunjy tip ýok diýýär. Indi men hem şeýle jogap berýän bulara. Siz dokuz synam diňläň. Dokgusyny diňläňizden soňra siz mizaç tipiňizi tapmasaňyz şo soragy maňa beriň diýen. Ýöne şu mahala çenli berýän sapaklarymyzda birnäçe ýany belki müňlerçe adam bu sapagy öwrendi mizaç tiplerini tapdy. Mizaç tipini tapmadyk ýok. Mysal üçin biri şeý diýse men-ä muny tapmadym. Onda onunjy bar bolaýmasyn diýen duşmady. Eger şonda bolsa onda menem onunjyny gözlärdim. Ýöne onunjy gözlemäge gerek däl. Bu käde şuny soraýarlar, Mysal näme üçin iki sany gözüň bar? Ýa men ony bilemok. Ýöne şu şu bar, hemme kişi mizacyny tapýar. Diňe doky typ tutuş dünýäde adam zady ýeterik bolýar-da. Hawa, ýöne bu näme diýjek bolýar, siziň özüňiz birdir diýýär. Şu özünenem dokuz sany özen çykdy diýýär. Şu dokuz sany özen esasynda diýdi, ýedi milliard kişilik bar diýýär. Bu näme diýmek, üç sany reňkden müňlerçe, iki müňlerçe reňk Nämeler çykýar? Edil şon ýaly, biziň aslynda bu tip diýerleri, käbirleri şunam diýip biler, siz ynsanlary belli bir galyba saljak bolýaňyz, ynsanlary tagmalajak bolýaňyzam diýip bilerler. Ýok, ony ýaly däl. Ýagny biz näme diýjek bolýar? Bitada aýdyljak bolýan zat, almany, alma bar, armyt bar. Şolaryň biri alma, biri armyt. Ýöne hiç bir alma bir-birine meňzemeýşi ýaly, hiç bir tip birler hem, hiç bir tip ikiler hem bir-birine meňzänok. Ýöne tip iki diýeňizde alma göz öňüňize gelsin, mysal berýän. Tip iki diýeňizde armyt göz öňüňize gelsin. Ýöne hiç bir armytlar bir-birine meňzemeýär. Mizaç tipler hem şo bilen baglanyşykly mysal getirip bileris. Häzir sen daşardan daş ýygnak getir diýseň. Getirersiň çagyl daşlaryny. Ady näme şuň çagyl daşy? Bolýa bar git-de ýaprak ýygna akyl diýerdim. Ýapragam ýygnarsyň. Şuň ady näme? Ýaprak. Muň ady näme? Çagyl daşy. Ýöne hiç bir çagyl daşy, hiç bir ýaprak bir-birine meňzeýän däldir, üns berseňiz. Indi biz näme diýýäs? Çagyl daşlaryna tip iki diýýäs, mysal berýän. Ýapraklara tip bir diýýäs. Ýani tip bir diýeňizde ýaprak göz öňüňize gelmeli. Senem diýseň ki, bu iki ýaprak bir-birine meňzänok. Hä, muny diýenokdy. Näme üçin? Daşky gurşawam bar. Ýani mizaja täsir edýän zatlar deň däldir ýani. Birem şuny bar, ýedi milliard sany kişi üçin her kim hususy bolan bolsa, her haýsyna bir, ýagny, aýry bir binýatda dünýä gelen bolsa, onda sen lukman hem tapmaýaň onda. Düşünsene, onda ýedi milliard kişi bar. Emma bularyň ýedi milliardyna böwrekleri üýtgeşik. Onda ýedi milliarddan üýtgeşik böwrek dogtary gerek bolar. Emma bu näme diýýär, mysal üçin, indi tip birleriň diýýär şuny ýaly ýaramaz taraplary bardyr diýýär. Dogrudanam, meselem, mysal üçin, şu mahal dünýädäki kişilik näsazlyklaryna duçar bolan tipler bar. Şuny dokuz sany metod bilen bejerip bilersiň. Emma sen diýseňki, ýedi milliard kişi bar. Ýok, ýedi milliard kişiniň özeni ýöne dokuz sany nemede oturýar. Indi birem şu bar, ýagny hemmämizde, mysal üçin, tip birde bolan aýratynlyk hemmesinde bar. Ýöne agdyk geleller bar. Biz şony kabul etmeli. Biz öňinçä çagajyklarymyzdaki agdyk aýratynlyklary orta çykaryp, olaryň bagtyýar bolmagyna sebäp bolmaly bolýas. Dogry. Bu sungata sen tanadaňda ennegram metody diýip tanadýaňmy ýa-da özüňi bilmek, özgeleri tanamak sungaty diýýäňmi? Ennegram. Meň pikirimçe özüňi bilmek, özgeleri tanamak sungaty däl. Aslynda ennegram bir ülkä ýa-da bir şahsyýete degişli bir sungat däl. Bu hakykatyň bir bölegi. Şonuň üçin diýýär, mysal üçin, türkmen diýýär, özüň murdany diýýär, özüň bol. Dogry dälmi? Şonuň üçin meň gipotezam hem özündendir. Mysal üçin, üns berýän bolsaň, ynsanyň özünden, balamyň özünden. Birbirini düşündiriji kitaplarda bardyr. Ýa hakykatdan hem şu aýtdygyňyz maňa ýerlik geldi. Meselem, öz diýen sözi aslynda egoň terjimesi bolýar, şeýdilemi? Ýok. Ego däl. Ego diýmek mellik diýmek. Ýagny ego, ego diýmek halkara dilinde, mysal, iňlis dilinde ego diýýäniňizde biz türkmen dilinde mellik diýýäs. Gördüňizmi, indi Mellik diýen söz bar, Men diýen söz bar, Öz diýen söz bar, Kişilik diýen söz bar, Şahsyýet diýen söz bar, Mizaç diýen söz bar, Häsiýet diýen. Bularyň hiç bir, bu adalgalar hemmesi bir-birinden tapawutly. Indi şu ynsanyň içinde ulgamlar otyr. Mysal üçin, käbirleri diýýär, Pikir diýýär, aň diýýär, düşünje şo bir zat däl. Ýagny her gaýsynyň işleýiş ulgamlary bir-birinden tapawutlydyr. Ýolbaşçylyk düýpleri has uly bolan tipler bar. Meselem, birlik, üçlük, sekizlik. Meselem, oňa bäşlem goşuberýär. Indi şulaň bir-birine dolandyrmakdaky bir-birinden tapawutlanýan ýerleri nämede? Indi şeýle bir zat bar, Aşyr, indi bu dokuz sany miras depesiniň hemmesi baştutan ruhludyr. Ýöne şuň öňüne biz has goýmaly bolanymyzda, hökmany birler öňe çykmaly bolýar. Şonuň üçin hem has, mysal üçin, has baştutan ruhly tip sekizlerdir. Indi, mysal üçin, has baştutan ruhly diýip nobat gaýdandan soňra, işte, sekizler, birler, üçler bolup gidýär. Dogry dälmi? Indi Hemme kişi başga nurgun howwa. Indi mysal üçin şeý diýseň mysal üçin mähirli. Hemme kişi mähirlidir. Ýöne has bolup gaýtjak bolsa birinji orny tipikä bermeli bolýas. Hemmämiz mantyklydyrys. Ýöne birinji otury tip bäşe bermeli. Hemmämiz maksada okgunlydyrys. Ýöne birinji nobaty kime bermeli? Tip üçe bermeli bolýas. Indi mysal üçin şeýle bir zat bar. Hytaýda bu metodyň aýdýan zady bar, ynsan diýýär, dinamik barlykdyr diýýär. Üýtgäp durýar. Hawa, üýtgäp duran barlyk. Bu näme diýmek? Birahat bolýan sebäplere duçar bolanda başga hal-hereket sergileýär. Rahatlanda başga hal-hereket sergileýär. Ýöne şu bar, haýsy tipiň haçan näme sergilejegini öňünden aýdyp berýär. Mysal üçin diýýär, şuny diýip bilersiň, mysal üçin, maşyn sagatda nä, mysal üçin, bir maşyn sagatda ýüz segsen kilometr geçýär. Dogry dälmi? Indi, mysal üçin, şuny öndüren adam saňa şuny diýýär, Haçan ýüz segsen kilometr geçer? Şu ýagdaýda geçer. Haçan ýüz segsen kilometr geçip bilmez? Şu ýagdaýda, mysal üçin, ýangyç ýerine, mysal üçin, hili ýokary ýangyç goýmany, mysal üçin, başga bir ýangyç goýan halatyňda ýüz segsen kilometr geçmez diýýär. Öňünden aýdýar şuny. Edil şonuň ýaly, mysal üçin, tip birler gaharjaňdyr. Indi sen tip biriň haçan gaharlanjagyny bilýäň. Emma öň nädip bilýärdik? Haçan gaharlananyny bilýärdik. Indi biz şony öňünden hem bilebilýäris. Hä diýýär, tip bir şutada gaharlanýar. Indi Şony düşündirýär. Tip bir şu mahal gaharly. Şu mahal şadyýan. Dogry dälmi? Şu mahalam mysal üçin adalatly. Ýene birde mähirli. Bu dört ýerde dört sany tapawutly hal-hereket sergiledi. Näme üçin bu? Ýok. Indi bu näme diýjek bolýar Mehter? Tip bir şadyýan bolýan bolsa, onda bu arkaýlyk ýodasyna gidip dur şu wagt diýýär. Işini aňrybaş etdi diýýär. Haçan-da adalatly bolýan bolsa, onda bu diýýär kadaly ýagdaýda diýýär. Haçan-da gaharly bolsa bu diýýär, hökman suratda bir bir näsazlyk bar ortada diýýär. Bir geleňsizlik bar diýýär. Söz berip sözünde durlanýardyr. Ýagny jogapkärçilik ýerine ýetene gaharlydyr bu diýýär. Dogry dälmi? Indi haçan mähirlidir? Ganaty bardyr munuň diýýär. Ýa diýmek, indi şu ýagdaýda bu dinamikligi görkezýär. Indi beýleki metodlar näme diýýär bilýäňizmi? Şuny diýýär mysal üçin, şu tipler diýýär hereketlidir diýýär. Şu tipler gaharlydyr diýýär. Indi bu ennegram muny diýenok. haçan gaharly bolýandygyny aýdýar. Mysal üçin, köplenç ýyldyzlarda üns berýändirsiňiz. Ýa beýleki nazaryýetlerde-de kişilikde bir sürü nazaryýetler bar. Käbiri näme diýýär? Mysal üçin, ene-atasy ene-ata wagtynda dawa-jenjelli başdan geçiren bir çaga diýýär, soňra gaýgyly bolar diýýär. Ýene biri diýýär, o çaga diýýär, mysal üçin diýýär, zalym bolar diýýär. Indi bu metod näme diýýär? Ýok diýýär. O, o däldi-ä, şoň potensialyna şo bolanlygy üçin, ýa mysal üçin, näme üçin şo bir ene-atadan bir çaga zalym bolýar, beýleki hem gaýgyly bolýar, çekinjeň bolýar? Näme üçin? Bu metod şuny diýýär, potensiala serediň diýýär. Emma käbir nazaryýetler näme diýýär? Eje, ene-ata gaýgyly bolsa diýýär, çaga-da gaýgylydyr diýýär. Hemme çaga şoça ene-ata. Şo, şon ýaly umumlaşdyrjak bolýar. Mysal üçin, zenan kişiler duýgulydyr diýýär. Indi biz şu metody öwrenenimden soňra aşyr. Inim şeýle bir zat bar. Zenan kişiler duýgulydyr, erkek kişiler güýçlüdir diýen garaýşyň üstüni çyzdym men. Ýok onýan zat. Şeýle bir zenan kişiler bar, Käşgä erkek bolup ýaradylsadym diýýär. Tip sekiz gellejeler, tip sekiz zenanlar. Käbir erkek kişiler bar, seniň gynananda, begenende aglajak bolýar. Erkek kişiler. Hä, indi aglamaklyk ejizligiň alamatymy? Ýok. O tip ikiniň aýratynlygy, o ezizligiň alamaty. Diýjek bolýan zadym, bu men, bu mysal üçin, Şu köplenç sorag görülýän. Erkek kişimi adalatly, zenan kişimi? Köplenç adalatly diýýär, erkek kişi adalatly. Kim duýguly? Zenan kişiler. Ýok ony ýazan. Tip ikiler has duýgulydyr, tip birler has adalatlydyr diýýäs. Seminarlaryňyzda haýsy tipler has köp kynçylyk döredýär? Indi başgaça, bu soragy başgaça beremizde, pedagog bolmanyňyz sebäpli auditoriýany dolandyrmakda kynçylyk çeken ýerleriňiz bolýandyr? Dogry. Indi serediň, şeýle bir zat bar, siz meň seminarlaryma gatnaşyp görýän, neme, men esasy şuňa seredýän. Indi men marka üns berýän biri däl. Men hile üns berýän. Meniň mysal üçin garşymda çykyş edýän adam dogrudanam düşündirýän zadyny ýerlikli, manyly, mantykly Düşündirip bilýän bolsa, ol meň üçin, ýagny mugallymdyr ol. Pedagog başgarak bolýar. Pedagog diýýäni men mugallymçylyk edýän aslynda. Men pedagog edemok. Pedagog näme diýmek? Pedagog elindäki maglumaty şo usuly çagalaryna, okuwçylaryna uýgulap bilýäne pedagog diýilýär. Amma biz näme etjek bolýar? Biz mugallymçylyk edýäs. Biz mugallymçylykda onuň üçin-de men näme edýän? Her kimiň özi bir her bir ýigidiň öz ýogurdy işi bardyr. Mysal üçin şu şuny soradylar. Siz pedagog, my diýip soradylar. Siz mugallymçylygy gutardyňyzmy diýdiler. Men ýok diýdim. Ynanamok diýdiler. Indi men näme diýjek boldum, ýagny her diplom alan pedagog bolýar, her diplom alan mugallym bolýar diýen garaýyş meniň pikirimçe ýalňyş. Her diplom bolan sungat işgäri däldir. Her diplom bolan ýagny lukman däldir ýagny. Hä, lukmançylygy gutardy ol. Ýöne men şuny aýdaýyn, meň mizajymda mugallymçylyga ýatgyn potensial bar. Men aslynda size şuny aýdaýyn, meň pedagogika, mugallymçylyk diplomym ýok. Ýöne men şuny bilýän, men ýedi ýaşymdan bäri mugallymçylyk edýän. Men ýedi ýaşymdaki daş-töweregimde çagalar ýygnap sapak berýärdim. Men, ýagny, kakamy biz mugallym maşgalasyndan gelýäs. Ýöne bu-da däl eken-de, men mugallym maşgalasyndan gelýänligim üçin mugallymçylygy gowy edýärmikam diýerdim, ýok. Meň mizajym bilen baglanyşykly eken. Men dogrymy aýtsam, öýde-de mugallym men. Dostlaryň arasynda mugallym düşündirjek we her ýerde mugallym näme diýýär? Mugallym şuny aýdýar, ýagny şu dogry, şu ýalňyş. Hakykaty aýtjak bolýan mugallymlar bar. Menem şo hakykaty aýtjak bolýan mugallymlar. Şonuň üçin bir Hä, diplomyň ýok diýýänler bar. Menem şuny diýýän, mysal üçin, saňa bir mysal bereýin, reklama bolmasyn. Mysal üçin, Hasaryň konfetlerini, süýjülerini gowy görýäňmi? Men-ä gowy görýän. Dogrudanam, ýagny gaty gowy öndürýärler, hilem gowy. Ýöne şonuň ýolbaşçysyny tanaýaňmy? Ýok. Nirä gutardy? Biz ol bilen işimiz ýok. Biz näme edýäs? Biz süýjüň şo iýýän tagamyna seredýäs. Menem şuny aýdýan. Meň agzymdan çykýan zady, siziň maňzyňyza batýan bolsa, siz biraz öwrenip bilemsiň, siz şoňa serediň. Meň meň derejäme seretme. Hä, men şu tam ulyrak hem ýazsam, dünýä belli pedagog diýip ýazsam, hiç zadyny düşündirip bilmänem bilerin. Dogry däl? Meň üçin şoň üçin men biraz gadymy Paýhas bilen baglanyşykly hereket etjek welin, gadymy paýhasdaky biziň alymlarymyz, şahsyýetlerimiz hemmesi professormyka? Men ynanamok muňa. Ýöne belli şahsyýetiň professor boldumy? Ýok. Näme etdiler? Eserlerini goýdular, gitdiler. Biz muňa büdüreýäris. Şonuň üçin näme etmeli bolýarys? Derejä baglanjak boljak bolsak, onda men, mysal üçin, Şitdi şu döwür aslynda mugallym bolmak üçin ylym öwrenmek üçin ýeňil dälmi şu döwür? Meň pikirimçe ýeňil şu wagtda. Sosial mediada hemme zat bar. Kitaplar bar, okamaly, üstünlik üçin zähmet çekmeli, çaýyňy sowatmaly. Men şuny aýdaýyn, eger içiňizde tip bir mizaçlaryňyz bar bolsa, tip iki mizaçlary bar bolsa, tip alty mizajyna, tip bäş mizajyna eýe ynsanlar bar bolsa, şular halypa görmedenem Mugallym bolup biljegini ynanýan. Ýöne üstünde köp çaý sowatmaly bolýar. Ýöne ýene bir ýagdaý bar aga. Meselem sosial mediada, internetde maglumatlar barda, ýöne o taýda edil şolar ýalygam ýaramsyzlaram bar. Ýöne uniwersitetde ýa ýörite okuwlarda näçe wagtlaň tejribesinden geçen usullary, tilsimleri öwredýärler meselem. Hawa indi dogry aýdýaň. Indi şu teýler zadam bar. Mysal üçin. Menem indi şu mahal çagalaryma we özüme ilkinji goýýan zatlarymyň şu bar. Men her bir zady öwrenjek bolamok. Men ilki öwrenmäni öwrenýän. Men nämeleri öwrenmeli? Dogrymy aýtsam, şu mahal sosial mediamda-da meň çäklendirilen nemeler bar. Kitaplarym, men hemme kitaby üýşüremok. Meni şu wagt gyzyklandyrýan özüňi bilmek bilen özgeler bilen baglanyşykly, şoň aýlaw bilen, mysal üçin, ynsan bilen baglanyşykly kitaplary men okajak bolýan. Emma men gidip şu mahal taryh okap bilemok. Sebäbi ol meni ýetişemok. Men matematika okap bilemok. Hemme zady edip bilerdim, ýok. Şoň üçin meň aýtjma zadym şu bar, Eger biziň niýetimiz ýagşy bolsa, ýaşlara-da şuny aýdýas, özlerini çäklendirsinler, ýa gören, gören zadyny seredip oturmasyn, hemme zatdan zat öwrenip bolarmy? Ýok. Oň üçin diýjek bolýan zadym şu bar, ýöne şu-da bar, ýagny men okan ýerlem-ä bar, ýöne men özüm reklama edip-ä oturmaýyn. Men şu zady okadym, bu zady okadym diýip aýdyp otursam, o-da birhili. Ýöne şuny aýtjak bolýan, men pedagog däl ýagny. Men sosiologam däl, psihologam däl. Hä, ýöne psiholog diýen derejäni aldym diýdiň, hawa. Ekonomist diýen derejäni aldym, hawa. Ýöne men ekonomist däl ýany. Hä, o derim, diploma görä hereket edjek bolsam men ekonomist. Diploma görä hereket edjek bolsam psiholog. Dogry dälmi? Ýani diploma görä hereket etjek bolsaň diýip gitseň şeýle. Mysal üçin men şeýle bir zat, men bir ene-ata. Dogry dälmi? Ýöne diplom ýok. Ýöne men gowy enetam erbet enetam indi men muny jemgyýet çözmeli. Men şu wagt sapak düşündirýän diplomym ýok. Mysal da. Aha. Ýöne ýene-de bir status gerek bolýar adama. Indi şul özüňiň statusyňyzy näme diýip aýdardy şol meselede? Menä dogrymy aýtsam şu wagta näme diýip aýdýan diýseňiz. Indi maňa ýüzlenenler birä dagdan mugallym diýip ýüzlenýärler. Diýmek men mugallyma diýiň diýmedim. Diýmek men mugallyma laýyk gören bolmaly, halk diýýänä manyly derejäni halk berýär. Dogry dälmi? Oň üçin şu wagt berlen adam mogolýom, dagdam mogolýom. Ýa enegram eksperdi. Ýa ony bir Ýa ekspertde bilermeni. Bir bilermen ýazýar, bir enegramist ýazýar. Menem özüm ýa gerek däl ýani az maňa galsa mysal üçin şu mahal mogolýym diýseň has gowy bolup dur maňa gelişýär şo. Şondan biri hadam bolanok. Ýöne bul halkyň arasynda, halkyň öz diýen zady. Hawa. Eger-de ýöne diýeli bir resminamada ýa bir. Resminamada hereket etjek bolsaňyz meň iki sany nemem bar. Ýöne diýjek bolan indi şu wagt şul ylym bilen baglanyşykly bir bir ede adyňy görkeziň bolsa Dagdan Sözenow, Enneagram bilermeni. Indi Enneagram näme diýen diýjek bolsalar muny Enneagram näme diýip sorarlar. Dogry dälmi? Bagşap bilýän men gülmek üçin maýdan elli gram diýip öwrenem maňa. Dogry däl mi? Çünki men elli gram diýmokda özüňi bilmek. Ýani men üstüne şuny aýdaýyn. Maňa psiholog diýip ýazyp bilerdiňmi? Hawa. Men diplomym bar. Psiholog diýen diplom. Ekonomist diýip ýazyp bilerdiňmi? Hawa. Telekeçi diýip ýazyp bilerdiňmi? Hawa. Şoň üçin hem köplenç ha, ennegrama, ennegram bilermen diýibem barmy? Bar. O diýmelemem bar. Ýöne. Hökman bir zat görkezmeli diýseler, bilemok ýany şu nämä diýip bilemok. Näme diýseň diýäýmeseňiz. Oňa rugsat berýäs. Şu mahal men bir azajygam özümi tanatjagam bolamok, men üns berýän brendiň üstünde köpdür ýany. Des Sözen köp tanydýan, bir azajyk. Ýani bu zatlaryň üstünde duramok men. Bu maňa lezzet berenok. Mysal üçin, meň esas meseläm şu bar. Elimdäki zady ustada üýşürip oturmak meni lezzetştadyr. Mysal üçin, ustada üýşürip kitap üýşürenim ýa şu şuň içini harytdan doldurmak maňa lezzet berenok. Men şu harydy satyp, senem şondan iýýäň-ä, seň ýüzüňdäki begenç meni gyzyklandyrýar. Menden bir zat öwrenip, şu okuwçynyň ýüzündäki begenji görübilsem, maňa gyzykly zat şol. A ýogsam menem hä indi bu seň diýjek bolýan zadyň bolup biler, mysal üçin, köp mizaç tipleri, mysal üçin, şu mahal men üns berýän bolsaňyz, Şu taýda-da, mysal üçin, men işte näme enneagramist, işte ekonomist, näme diýip ýazdyk. Muny hem käbir tipler üçin ýazdym men. Birinji şony soraýarlar. Bolýa, men saňa bir zat aýdaýyn. Şu wagt men orta mekdebini gutardym. Gördüňmi? Şu görnüşde sapak düşündirýän. Aslynda ussat berjekkämi? Öňe alynma dörärmi? Dörärmi? Men şo ön ýazgaryma döreýän bolsa menem ön ýazgaryma garşy biri. Ýa diýjek bolanam öňüni eger hiç tanamadyk bolsam sapaňam diňe ön ýazgaryma eýem gaçyp Biz şunda ylalaşyp bilerismi? Aşyr mysal üçin dünýä belli professorlar bar. Dogrudan hormat goýýas hemmesine. Ýöne hemmesi halk watan üçin peýdaly işleri edýärmi? Ýa hemmesi diýip bolmaz. Sorag alamaty, dawalaşyp çekilişjek tema. Dogry dälmi? Hiç bir derejesi ýok. Orta mekdebi gutarypdyrlar. Watana millete goşandy goşan barmy? Men size şuny aýdaýyn, şu wagt orta mekdebi gutaran, sekizinji klas gutaran Türkmenistanda bäş sany uly kompaniýanyň biri sekizinji klas gutaran. Häzir aýtsam, wau diýerdiň, şo sekizinji klas gutardym, hawa. Ýöne hiç zat gutarmadyk şol. Diýmek näme? Potensialyny orta çykarypdyr. Hä, bir derejesi ýok. Ýöne şu mahal Türkmenistan belli kompaniýa. Hemme akylly adamlar, hemme işeňňir adamlar Dogry dälmi? Haý. Potensiýany orta çykardym diýseňiz ýok. Haý. Dogry dälmi? Indi hemme derejeli professor, doktorlar hemme potensiýalaryny çykardym ýok. Mende çykaranoklar. Indi biz näme etjek bolýarys? Şu wagta men näme edip bilen diýseň men potensiýallymy orta çykaryp bilen. Aslynda men özüm üçin edip bilen bu zatlary. Lezzet alýan şondan. Düşündiňizmi? Şu wagt senden bir zat sen bir öwrenýäň. Aslynda men men aslynda kädür şunam diýip bilýän hem talyp hem mugallym men. Hem öwrenýän hem öwredýän. Men sebäbi näme üçin öwredýän wagtym öwrenip otyryn. Hä şu gün mysal üçin seminar berdim, men mysal üçin iki sany zat öwrendim. Diýýärä diňlemesini bilen däldenem dogrudanam bir zat bil. E çagajyklardanam zat öwrenip bilýäs. Ýöne biz näme etjek welin ön ýazgylarym bar. Näme diýip çagadyr laý diýýär. Bu da diýýär okuw gutarmadyk. How diňle öwünçä diňle. Düşündirýär. Şonuň üçin esasy mesele söhbetdeşlik etmeli. Indi seminarda kynçylyk döredýän tipler hakda sorap başla. Diýeli, meselem, indi men siziň öz seminarlaryňyza gatnaşyp gören biri hökmünde, diňe şo kelläme gelýär, meselem, tipikiler öz mährem zatlaryny aýdyp berýärler. Hawa. Sapagyňyzda. Dogry. Indi tip altylar ýerlikli sorag berýär, meselem. Esasan şonuň ýaly. Ýa, meselem, typçylar köplenç gatnaşmaýar öňe, öňebabadan. Gatnaşanoklar, aha. Meselem, indi bul meň şu daşyna seredip neme edýän, berýän baham. Indi siziň gözüňize nähili şol? Indi şeýle bir zat bar. Indi umuman dünýädäki statistika seredemizde typçylar kän gatnaşanok bu sapaklara. Näme üçin diýseňiz, bak şuny açyk aýdaýyn, şu mahal mysal üçin kadaly typçylar, kadaly känmi diýseň dünýäde, kadaly ynsan känmi diýseň az. Indi umuman ortaça kadasyz derejede gezip ýörüs biz. Indi mysal üçin şeýle bir zat bar, ortaça derejede, kadasyz derejesindäki käbir tiplerde bu metod şolaryň koduny çözýär. Koduny çözýär diýsem şeýle bir manysy bar, mysal üçin sen bilen gatnaşýar hä? Näme üçin gatnaşýanyny aýdýar şu ylym. Indi men hem şuny aýdýaryn mysal üçin, meň niýetim gowy bolsa, Näme aýtsaňyz aýdyberiň diýýän. Emma meň niýetim erbet biri bolsa, men näme üçin gatnaşyp ýören, biri gidip saňa aýtsa, sen birehat bolarsyň. Maňa bolan garaýşyň üýtgär. Şu metod biraz şony aýdýan ýerem bar. Mysal üçin tipuşlar diýýär, bähbit esasyna gatnaşarlar diýýär. Hä, indi şu taýda sorag alamaty bolup biler. Şunda mysal birehat bolýan bolup biler tipuşlar. Ýöne özlerinden sorap gördüm, känä beýdip aýdanoklar-da, ýöne aý birhili diýýär, şo diýýär diýip, birem tekizler kän ýaramaz taraplaryny kabul etmejek bolýarlar. Mysal üçin, adalatly, gaýratly, ondan soňra merhemetli taraplaryny kabul edýärler. Ýöne, mysal üçin, käbir neme tarap, zalym, özýerli, boýnuýogynlyk taraplaryny kabul edenoklar. Indi bu näme diýjek bolýar? Siz kabul etseňizem, etmeseňizem hemme kişi gadyrlydyr diýýär, hemme kişi kadyrsyz ýerde gadyrsyzdyr diýýär. Şonuň üçin meň esasy kynçylyk çekýän tip diýip, men ýok, maňa kän bir azar berip duran, neme ýok, men hiç kime zadam diýemok. Ýani şu günam bir tipdi sen gördüň, şu günki tip sekiz mysal üçin, meň öňümi kitaby zyňyp gitdi. Dogry däl? Indi ýöne soňra nädip etdi şo çaga, men bilýän şony, bilip etmedi şo. He, şonuň Zannyna bagly. Hawa, ban binýadynda bar. Ol men etjek bolup gaýdanok olar. Şo-da bir proses boldy. Indi soňra näme etdi? Şondan ötünç sorajak bolýar. Näme üçin şeýle? Özi şonda adalatly tip o. Indi diýjek bolýan zadym, biz, mysal üçin, hiç haçan tipiki irden turup men şu gün on adam bilen öý kölejek diýenok. Be, tip üç hiç bilen bahylçylyk etjek diýenok. Ýa tip dört men gözügidijilik etjek diýenok. Ýagny binýat zaýalanan soňra biz edenimizi özümiz bilemzok. Düşündirip bilýärmi? Şonuň üçin hem men umuman diňleýjilerimizden, ylym muşdaklaryndan men näme tankytlar ýazýan bolup biler, bu adaty zat. Ýani men ony kynçylyk çekemok ýani bu babatda. Nirä gidemde-de ýani birinjiden-ä şu bar, men türkmen bu diňleýjilerimiziň men umuman alaýyn, ýani umumy gürlesek, Akylly ynsanlar, ýagny dogrudanam düşünýärler, ýagny bu hakykatdygyny. Esasan näme üçin diýseň, bu sungat her kim özi hakynda gürrüň edýär. Men gidip öz durmuşym hakynda gürrüň beremok aşyr. Ýa men umumy ta, mysal üçin, tip bir hakynda gürrüň edýär, tip üç hakynda gürrüň edýär. Aslynda her kim öz nemesini, He, suratyny görüp otyr otaýda. Her kim öz suratyny görmekden hem hoşal bolar. Şoň üçin hem näme bir näme görmedik. Gowy şu mahal umuman. Biram geň size geň görýän zadym dagdan az şeýle bir zat bar ine şu wagt bäş ýyl bolýar diýýäňiz öwrenitgene. Hawa. Bäş ýyl bäri şo bir seminary berip gelýäňiz meselem. Ýagny şo yzygiderlik Nädip ýola goýaňyz sen siz? Şeýle bir zat bar. Men aslynda üns berýän bolsaň, her sapar şo bir kerpiçi goýýan. Meselem men siziň deriňizi özüňize beren bolsam men ýadardym ýa höwesim Dogry. gaçardy. Indi şeýle bir Hatda zat bar. pozitiw neme alsamam höwesim Indi sen gaçardy şu wagt şonda. sen nämä görä jogap berdiň? Öz mizajyňa görä jogap berdiň. Indi Hawa. men näme etjek bolup ben? Men indi her baramda şo bir sary kerpiçi goýup otyryn. Şo bir sary kerpiç. Ýöne sary kerpiçiň üns berýän bolsaň ýokary neme galyp barýar? Bina galýar. Aha. Dogry dälmi? Şony mysal üçin men tip bir penjiresinden görenligim üçin zat diýemok. Sebäbi gelen auditoriýa täze auditoriýa. Indi mysal üçin men geçen sapar bir welaýatyň birini çagyrdylar. Siz diýdi bu sapagyň ikinji tapgyryny bizden isleýäs diýdiler. Men hem bolýa diýip ikinji tapgyryny bermä gitdim. Ýagny tipler hakynda däl, ikinji tapgyry. Bardym auditoriýa El galdyrdylar, öň şu sungaty bilýän näçe adam diýdik. Içinden on bäş adam çykdy, ýetmiş bäş adamam bilenok bolup çykdy. Onda men ýene şu öňki sapagy düşündirmeli boldum. Ýagny men şo bir zady düşündirýän, ýöne meň auditoriýam, men umuman şu bar, men ýigrimi bäş ýyl laminat satdym. Şo bir laminady satdym, ýöne şo bir adama satmadym. Başga-başga adamlara aldym. Eger men şo bir adama satyp bilmeýädim. Häzir men şo bir zady şo bir adamlara düşündirýän, nädin, auditoriýa üýtgeşik. Şonuň üçin, indi sen düşünsene, mysal üçin, sen şu soragy berdiň maňa. Sen ýigrimi bäş ýyllap laminat satdyň, ýöne şo bir reňkleri satdyň, ýadamadyňmy diýen. Ýok, pul gazanýardym men ondan. Indi bärde näme? Her sapak üçindir lezzet alýar. Näme üçin? Täze ynsanlar täze zady öwrenýärler. Näme üçin ýadamaly? Hä, şunda ýadap bilerdim. Satýan harydymdan hiç zat gazanmasam, şo bir zady getirýän bolsam, onda sen diýip bilerdiň, ýadamaýaňyzmy? Ine, mysal üçin, sen şu wagt gidip ýene Hasaryň reklamy boldy. Hasara diýseňiz, şo bir süýjini öndürip otyrsyňyz, ýadamadyňyzmy diýen soragy maňa berdiň şu mahal. Ýa-da, mysal üçin, Arçalyga gitdiň, şo suwy öndürip otyrsyňyz-da, boldy, däň indi. Başga zat öndüriň, kolbasa öndüriň diýjek bolýaň sen. Ýok, sebäbi näme üçin? Onä olar ondan pul gazanýarlar. Ýa-da lezzet alýarlar. Ede men hem şony, men-ä pul gazanamok, indi lezzet alýanlygyň üçin dowam edip dursun. Ýöne ýaly, ol sizi ýadadyp biler. Näme üçin diýseňiz, siz tip dört bolanlygyňyz üçin. Iladyňy hem aýtdyrdyň bedeniňe. Başga? Ine, durmuşyňyzy enneagramdan öň we soň diýen iki topara bölüp bilersiňizmi? Hawa, bölüp bileris. Indi serediň, şeýle bir zat bar. Öňki korobkam awtomatdy, indiki korobkam mehanika, öwürdim. Gaharlanjak bolup dun ýöne ýene-de saklanýan. Näme üçin şu meň ýaramaz meýlimdir diýen. Hä indi gahary aýryp bilýän diýseň ýok. Ýöne azaldýan şony. Dogry dälmi? Azaldýan. Dogry. Meselem indi adamyň edýän işine görä daş-töwereňdäki adamlaram şoňa görä üýtgär-de. Meselem öň dostlaryňyz telekeçilerdir esasan. A indi üýtge. Indi dostlar talyplar ýaşlar. Şolar bilen gatnaşýan. Häzir men telekeçileriň ýanyna barmak üçin, dogrudan hem men näme üçinem edemok. Ýani telekeçileriň ýanyna barsam ýene telekeçi bolasym geler meniň. Şonuň üçin ýaşlaryň ýanyna barýan ýaş bolasym gelýär. Şonuň üçin bilemok tele şu nemänem neme etmeli. Ýani ylym bilen meşgul ylymly adamlaryň ýanyna barmaly. Häzir men köp sagat telekeçileriň ýanyna barybersem, olam otagda bir ýerde zawod açdym, bu näme diýip diýiberseler, menem bu ylym taşlamagym mümkin. Onuň üçin näme edýän, şundan olar öz ýoluna, bizem öz ýolumyza diýen ýaly şony. Her kim öz ýolundan lezzet alýar. Näme? Aňsat-a şonaldyr. Ýa nebetimi? Näme? Indi töweregiňde adamdan üýtgemegi adamy biraz ýadyrgadyp ýa-da ony ýaly. Ekän tiýip birlen daş döwran adam barmy? Şeýlemi? Dogry, köp hemme zat dogrusyny aýdýar bular. Dogryň, näme dogryň dosty bolmaz diýýärler. Dostumyzam ýok kän. Bar. Bir iň ýakyn dostum sen diýäýmeli. Şu diýeni, ýani diýjek bolan zadym şeýle bir zat bar. Hiç kimi ýamanlyk aýdamzok. Dogry däl, maksadymyz ylym öwretmek, mesele şol. Ýani aslynda käbirleri diýýär sen gowy iş edýän diýip. Ýok-a, gowy iş edýän-de. Men aslynda gowy iş etmek üçin gowy iş edemok. Men şondan lezzet alýan. Men aslynda özüme gowy iş edipmen. Käbirleri diýýär, mysal, şonuň üçin käte men tipikilere şuny diýýän, ýa men tipiki däl, ýöne tipikilere şuny diýýän, Ýardama mätäç birini göreňizde, öwünmäň, men ýardam etdim oňa diýmäň. Şo bolanlygy üçin sen ýardam edip, şondan lezzet alýaň. Ýardama mätäç bolmasa, sen nädip lezzet aljaň? Men hem şuny aýdýan, ylym öwrenmäge talap bildirýän talyplar bar-a, şoň özi meň üçin nygmat. Ol meni hiç kim talap bildirmese, kim öwredeýin? Öwretmesem hem men lezzet alyp bilemok. Onuň üçin diýjek bolýan zadym, şu diňleýjilere aslynda men minnetdarlygymy bildirýän. Dogry. Tiprleriň nusgalyk biri bolmak hökmünde aýratynlyk bar diýdiň, şeýlemi? Hawa, nusgalyk biri bolmak isleýär bular. Ýöne nädip nusgalyk biri? Dogry ýol, usulymam dogry bolmaly, edýän işimem aňrybaş bolup nusga bolmaly. Pozitiw tarapdan-da. Indi siziň şony öz durmuşyňyzdaky mysallar bilen mysal getiräýiň. Indi, mysal üçin, ýönekeýje bir zat bar. Üns berýän bolsaňyz, indi şu kitabyň Düýn biri şuny diýdi, Şu gymmat kagyzçy. Ýöne şu göze zyýan bermeýän, göze hoş ýakýan reňk bilen, ýöne gymmat. Indi men näme etjek welin, mundan soňra kitap çykarýarlar diýýän. Ullanýan kagyzyň şeýle bolsun diýjek welin aslynda. Birem gopmasyn diýýär. Gaty berk bolsun. Ondan o-da diýýär, mysal üçin, Hany, bunda gymmat, çykdajysy gymmat bolýar diýýär. Hä, men ony bilemok diýýär. Ýöne kitap çykarjak bolsaňyz, şeýle çykaryň diýýär. Birem diýýär, şu sumka sygar ýaly bolsun diýýär. Düşündirip bilemmi? Ýagny, şo taýda nusgalyk diýýän zady şu bar. Birem nusgalyk diýýän şu bar, mysal, tip birler ene-ata höküminde bolandyr, ilki çagasyna öwredýändirler. Gazedi nädip eplemeli, aýakgabyny nädip goýmalygyny öwrederler. Nusga bolarlar, özlerem eder muny. Ýöne soňra sen şony etmeseňem gaharlanarlar. Şonuň üçin mysal üçin sagat dokuzda geljek diýdimi, sagat dokuzda gelip öwünçä nusga bolup görkezýändir. Tipler ilki şuny aýdýar, men edip görkezmeli diýýär. Şoňa nusga diýýäni şol aňy aslynda. Men edip bilmejek zadymy diýýär, Men çagalarma diýýä, et diýmeli däl diýýä. Ýa birine et diýmeli däl diýýä. Şonuň üçin nusgalyk diýýän şu bar. Ilki özi edýändirler, ilki özüni düzgüne salýan tipler bular. Meselem, Adatda müň parsça işlän wagtym Ritminany türkmençä terjime etdirmek zat diýen ýaly şo zatlar barmy? Ýok, umuman, indi muň iki sany ýagdaý bar. Mysal üçin, mysal üçin diýeli, Bu rus dilinde ýazylýan sebäbi biziň o wagtlar näme türkmen diline geçmeli diýen kanun bardy. Birinjiden a şo rus dilini doly bilmeýänligim üçin türkmen dile geçirdim. Ikinjidenem hökman hut men türkmen dile şuny geçirmelilik geçirdim. Ýöne iki sany maksat bar o taýda. Ýöne käbirler näme diýýär bu rus dilini bilmeýänligi üçin türkmençä geçirt diýýär. Ýöne Bu diýýä, Diňe o däl. O da, indi ýöne men şuny özüm bilýän-ä, mysal, şu wagt men kitapda-da köp ýerleri türk, rus dilinde bilýän sözlem bar-a, mümkin mertebe şony ullanmajak bolýan. Termin diýen sözi ulanjak bolýan şu wagtlam. Ýöne şoňa mümkin bolsa adalga diýjek bolýan. Gördüňmi? Ýani şu zatlaryň üstünde durýan. Aslynda neme-de bar ýani. Şony millileşdirmeli diýen birazajyk garaýyşam bar mende. Dogry. Şoň üçin hem käte, mysal üçin, şu wagt men bizden ylym öwrenip, Sapak düşündirjek bolýanlar barda, olara şuny aýtjak bolýan, gaýrat ediň, biz bärde bir uly işler geçirip otyrys. Milli bir sungat, bu sungaty millili, aslynda bu sungat ynsanyýetiň sungaty bolanlygy üçin bu sungaty biriniň sungaty däl bu. Dogry da? Gerek däl muňa şeýle. Mysal üçin tebigat, mysal üçin kimiňki? Hiç kimiňki. Tebigaty millileşdirjek bolýas. Dogry dälmi? Mysal üçin, Apple lima elýäs, alma diýeýliň diýýäs. Dogry dälmi? Ýagny şu söz ulanjak bolýar. A sen hem diýseň ki, maňa o Apple sen öndüreňok ony, Apple-y, Apple diýýänim indi marka gitmesin bu. Hakyky alma. Hawa, alma. Almany palan döwlet ulan öndürdi, şu çykardy, ony oýlap tapdy diýse, onda oňky dogry. Indi men hem diýýän ki, mysal üçin, samolýot. Ýa samolýody kim öndüren bolsa şoň ady gitsin men bilemok ýöne men diýýän bolmaýan zatlar biziň nemämizde bolsun. Ýagny mysal üçin alma türkmenlere degişliler özge ýurtlara degişliler. Onda biz näme üçin muny apple diýip ullanmaly näme üçin ýabloko diýmeli biz näme üçin alma diýmeliler biz alma diýeýliň öz dilimiz bar. Serediň öz dilimiz bar öz sözümizi ýitirsek özümiz ýitjek ýakynda eme aşyr şu adamyň sözi üýtgäp başlasa şoň özem üýtgeýän eken. Häzir sen düşünip mysal üçin bäş ýyllap şo bir dilde öwren. Näme üçin käbir adamlar gelýändir mysal üçin sen daşary ýurtlarda bäş alty ýyl on ýyl ýaşaýarlar sen gelip bärdäki däp dessurlaryňy ýadyrgaýarlar näme üçin söz üýtgedi. Dogry däl. Söz üýtgedi. Ýeke faktor söz şo taýda şeýle. Näme? Ýeke täk faktor şo söz. Ýeke täk faktor däl. Ýöne esas faktorlaryň biri söz. Şonuň üçin men mysal üçin Hany, mysal üçin, nesip bolsa, şu wagt özge ýurtlarda bir sürü türkmenler ýaşapdyr. Dogrumy? Indi şolardan çagalar dünýä geldi, emma Türkmenistanyň kislorodyny almady olar. Olar özge ýurtlarda dogdular. Indi şular on bäş ýyl soňra Türkmenistana gelip, iňlis dilinde gürleseler, şol çagalaryň özi gitdi. Özi ýok şolaryň. Özi, özi ýok. Hä, olar özge ýurtmy? Ýok, özge ýurt. Türkmenmi? E, ady türkmen oň. Özi türkmen däl. Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Sözümizi ýitirmem, ýitirmeli. Näme üçin? Özümiz ýitýär. Özümiz ýitsek, durkumyz zaýalanýar. Soň türkmeniniň hem bilmez, haýsy, haýsy nämedigini bilmersiňiz. Durky ýitýär. Şonuň üçin durkumuň ýitmemegi üçin sözümizden başlamaly, soňra-da özümizden başlamaly. Şeýdip, şeýdip baglanyşykly bular. Ýani men nimedeý, käbirlerde näme boljaga şondan diýýär. Ýani näme boljakda köp zat bolýar. Bir gezekde näme boljak? Gaty köp zat bolýar. Ýani bu sözi ullansam näme boljak? Indi şu wagtda moda boldy, türk sözleri köp ullanylýar. Indi biz, mysal üçin, Türkiýede okandygymyz üçin bilmän türk dilini ullanýarys. Ýa bu soňradan serial seredip bilip türkçe ullanyp berenlere näme diýjek men oňa düşünemok. Käbirleri Orsýetde okap ýa rus dilinde okandyr şonça käbirleri rus dilinde gürlemekligi türk dilinde gürlemekligi iňlis dilinde gürlemekligiň özüne dereje saýyp berenler hem bar. Ýa olara men mysal üçin garşy. Ýa sen bilýäňdämi öz diliňde ullanyň. Ýa käbir ýerlerde lukmanlarda görýän sen türkmençe salam berýäň Şo türkmençe salamam başga dilde alýar. Men nätdi, sen näme edip oturanyňy bilýäňmi? Dogry däl, men mysal üçin onda birahat. O sen bilýän sözüň bir türkmençe aýt ahyryn. Mysal üçin menem käde maňa diýýärler mysal üçin, sen näme türkçe söz ulanýaň? Aý jan dogan, türkçe sözi bilip ulanamok, bilmän ulanandyryn. Hökman bir sebäbi bolaýmaly. Emma mysal üçin sen otykan bilip sen urus dil gürläp otyryn ýa-da bilip sen iňlis dilini gürläp otyryn bilip sen türkçe gürläp otyryn oňa näme diýmeli şony dereje bilýär aslynda asyl dereje näme bilýäňmi içiňizdäki potensiallar kinetik energiýa öwrülmeli şo ynsan derejeli edýän zatlar onuň üçin daş keşp ýa-da dil ýani diliňi hökman hä dil öwrenmelimi hökman şunuň tarapdary ýöne birinji öz diliňi öwrenmeli merkez öz diliň bolmaly Onuň, neme boldy? Şu zada üns berýän bolsaň, öz diýendirler. Şu dokuz sany özen şu merkezde öz oturandyr. Dogrumy? Şu özden uzaklaşsa, şular-da biri-birinden uzaklaşyp başlaýar. Biz näçe özümizden uzaklaşdykça, biz biri-birimize ýat bolup başlarys soňra. Şolary içine ýygyrdygyňça. Ýygyrdygyňça özde birleşýär. Birleşýär. Näçe açdygyňça-da uzaklaşýarys biz. Häzir men size şuny aýdaýyn. Şu mahal ikimiz, serediň, käte şuny diýýändirler, şol bir dili gürleýärler, düşünişýän däldirler, şol duýgyny paýlaşýarlar, düşünişýän diýip bir söz bardyr. Indi serediň, şeýle bir şuny aýtjak bolýar. Biz häzir şo sözi ullanmaýas. Ýöne biz sözi näçe ullanmasa biziň özümiz bozulýar-a. Özümiz bozulandan soň biziň ikimiziň paýlaşýan duýgymyzam üýtgeýär. Ondan soň biz hijem aňlaşyp bilmeýäs. Söz özi bozýandyr. Düşündipmi? Agzyňdan çykýan söz özi bozýar. Agzyňdan hapa söz çykýamy, özi bozýar. Düşündirip bilemmi? Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Içine girýän, çykýan sözlere seresap bolmaly bolýar. Eşitýän sözünden näme söz eşitýär? Näme söz çykýar? Şo özi bilen harmanlanyp otyr. Ýa ynsanyň binýady üýtgeşik eken. Meň, meň pikirimçe gaty çylşyrymly, ajaýyp. Meň pikirimçe ynsany öwrenmeli. Biz ynsany öwrenemzok. Biz mysal üçin bilemok, ýani esasy faktor ynsan. Şu ynsany çözsek hemme zat düzeler mukany. O bir mysal hem bar, gazetde bir çagasyna näme beripdir diýen näme diýen. Arka tarapynda adam. Adam bar eken. Şonuň ýaly bir o näme diýjek bolýa? Ynsany düzetsek hemme zat gül ýaly bolar. Şonuň ýaly. Indi adam biziň taýýarlan sowalymyz şundan ybarat. Aha. Indi siz tomaşaçylara şu ylym bilen baglanyşykly galyberse-de öz durmuş tejribeňizden näme maslahatlar berilýär soň? Tejribem şeýle bir zat bar. Biz özümizi we özgeleri, özgeler diýen mähribanlarymyzy aňlamzok. Biz özümizi tanamzok. Düşündirip bilýärmi? Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Birinjiden-ä özlerini tanasynlar. Özlerini tanady diýsem, ady näme, familiýasy näme, nireli däl. Özi maýasyny tanasynlar. Çagajyklarynyň maýasyny ta, özüni tanasynlar. Çagalaryny özi ýaly etjek bolma. Esasy mesele şu bar. Çagalaryny özi ýaly etmejek bolsunlar, çagalarynyň özi bolmagyna gursat bersinler. Çünki ol Biziň özümiz birem bolsa tapawutly özlerden ybarat. Bilemok esasy mesele bagtyýar bolmak isleýän bolsalar potensial energiýany kinetik energiýa öwürmeli. E, durmuşda bagtyýar bolmak özden ýola çyksynlar. Şonuň üçin meniň teoriýam özünden diýýän. Çagalarymyzyň özünden ýola çykaýlyň, maýasyndan ýola çykaýlyň. Onda belli bir ýaşdan soňra-da e, bagtyýar bolup bilmeýän bolsa, başga zatlardan gözlemeýin, özünden gözlesin. Hmm. Mysal üçin 24 ýaşdan soňra bir enata Çagasyny ýetişdirip bilmeýän bolsa özünden. Iki ýan ýoldaşy oňuşmaýan bolsa özünden. Mugallym okuwçysyny okadyp bilmeýän bolsa özünden. Dogry dälmi? Öz watanynda bagtyýar bolup bilmän, özge ýurtlara gidýäniň özünden. Meniň pikirimçe özünden ýagny. Men oň üçin näme etmeli? Ylym almak isleýäňmi? Gül ýaly ülkämiz bar, alybermeli ylym. Ýagny ylymlar kän. Ýöne biz näme etjek? Alma biş agzyma düşjek. Şol-a ýok jigim. Alma bişi agzyňa zähmet çekmeli bolýas. Öňden göni meselem özüňden däl diýen ýagdaýyňda öz jogapkärçiligiňi başga bir zadyň üstüne ýa başga biriniň üstüne atdygyň bolýar. E biraz men muňa nämä meňzedýän? Düýe guşy bar-a kellesini guma sokýar. Dogry däl? Näme etjek bolýar? Gizlenjek bolýar. Ýene bir zady bar düýe guşuň. Düýe guşa sen düýem diýipdirler, guşmy diýipdirler. Guş diýipdir. Onda uç diýipdirler. Ýok men düýe diýipdir. E, bolup durana sen üstüňe ýük goýjak diýip, ýok men guş diýipdir. Ýani biz näme etjek bolýar? Ýani çagany amanatymyzy, çaga eýe bolmak isleýär. Ýöne hany ýetişdir ony eýe bolun diýende-de mugallymdan görjek bolýas. Mugallym enatadan görjek bolýar. Ikisi düýşüp sosial mediýadan görjek bolýar. O üçüden birleşip jemgyýetden görjek bolýar. Şeýdip amanatyň işini görüp ber. Bu amanatlar biziň geljegimiz, ykbalymyz. Şoň üçin bilmedim. Ýani käde diýýärler, mysal üçin biziň milli liderimiziň diýýän zady bar. Her kim Döwletiň berkemegi üçin sagdyn şahsyýetleriň ýetişmegi her kim öz-özüne men näme edip bilerin sowary bermelidir diýär-ä. Her kim näme etjek bolsa öýdäki çagalaryny Watanymyza, milletimize, jemgyýetimize peýdaly şahsy edip ýetişdirsinler. Näme üçin diýseňiz beden taýdan olaryň çagalarydyr ýöne psihologik taýdan jemgyýetiň çagalary. Ýani lukman bolmajak birini zorluk bilen lukman etmesinler. Zorluk bilen gözellik ýok. Şonuň üçin hem meň diýjek bolan zadym, gözellik isleýän bolsalar, zorluk bilen bolanok bu zatlar. Näme etmeli? Potensiallaryny kinetikine öwürmeli, zähmet çekmeli. Boldy, şu ikisini birleşdirseň, galan zat özi gül ýalam bolar, meň pikirimçe. Bolýa? Aha, köp sag boluň. Özüňi tanaýaň dämi senem? Bolýa, senem özüňi tan. Bolýa, sag bol. Tapdyk o şeýle.